रजनीगंधा फाड़ि रहल छथि पूरा स्वाद लेथिन रजनीगंधा छै केरा छी और आलू कटहर कटहर दस रुपये दस रुपये कटहर छै जकरा चाही लऽ लिअ भोजके लेल दही आबि गेल छी आओर ई हम कुणाल स्वागत करै छी अहाँ समस्त मिथिलावासीके अपन चैनल कुणाल मैथिली ब्लॉगमे आओर आइ जे भोज प्रारम्भ भऽ गेल अछि आओर आजक भोज जे छी ओ अहाँके एकादशीके भोज छी हमर बगलमे बाबा रहथिन हुनकर आइ एकादशा छनि आओर ओ एकादशाके आइ भोज छी आओर आइसँ भोज चालू अछि तऽ हमर ब्लॉगमे बनल रहू अहाँसभ आओर अहाँसभके देखबै छी भोज मिथिलाञ्चलके भोज जे होइ छै भोज देखबै छी अहाँ सब गोटेके आओर बता दी आइसँ भोज सेहो चालू छै दस बारह दिन भोज छै लगातार मूड़न उपनयन बहुत तरहके भोज छै अहाँ सब बनल रहू हमर ब्लॉगमे

भोज के लेल दही आबि गेल छै और ई दही कम से कम बीस कते तीन तीन छओ आ तीन नओ बारह पंद्रह टा दही छै और आइ रातिमे जे भोज छै ताहिके लेल दही आबि गेल छै ए चूल्हा बनै छै

और ये भैयारी हमर सुबह से लागल छथि चूल्हा तूल्हा बना के डलना चला रहल छथि आ हिनके नेतृत्व में आइ तरकारी बनते देखियो अहाँ सब एहि दलान पर भोज छी जतऽ ऐसे एक डेढ़ महीना पहिने मूड़न के भोज छलै तते आइ भोज छी चलू अहाँ सबके लऽ चलै छी घाट पर पहिने तऽ दूरमे होइ छलै कर्म आब हमर सबके बगलमे पोखरि छै ओतहि होइ छै कर्म तऽ अहाँ सब बनल रहू हमर ब्लॉगमे आओर चलू अहाँ सबके देखबै छी अहाँके घाट पर जे कर्म भऽ रहल छै देखियौ इम्हरे कर्म भऽ रहल छै आओर बनल रहू हमर ब्लॉगमे

ई चौकी छी जाहिपर बाबा एथिन एखन बैसल रहथिन आओर कर्म देखै छथिन अपन देखो ई उएह कुटिया छियै जाहिमे आइ अहाँके कर्मके लेल खाना ताना सर्व आओर कर्म होइ छै

पारस होइ छै और इम्हर कुट्टी पर का विद्यार्थी सब खाए छथि देखियौ कुट्टी पर का विद्यार्थी सब छथिन और इम्हर जे छै भोज से पहिने पारस ओ पारस होइ छै ई पापड़ चलना यौ पहिलुक तोर छी देखियो हमर अरविंद भाई सब्जी परेस रहल छथि रजनीगंधा फाड़ि रहल छथि पूरा स्वाद लथिन रजनीगंधा देखियो रजनीगंधा ब्रांड वाला छियै शिखर पराग खाय वाला आदमी नहीं छथि देखियौ अहाँके ई तेसर तोड़ छी

चारिम तोड़ छी पाँचिम तोड़ छी ओहिमे परतोष बहुत लागल अछि देखो पसीना कतेक टप टप चुभ रहल छी और इम्हर से बैसल छथि और इम्हरो देखियो चारिम और ई पाँचिम तोड़ छी चारि गामके भोज छी देखियौ सब उठै छै गुरुजी पर फोकस कर क्यों अपने का ई अहाँके छठिम तोड़ छै और एक बाद अहाँके एक तोड़ और है और तक बाद अपने का बारीक सबके बैसते लाइट बाबू देखियो पानि पड़ैस रहल छथि दही पड़ि रहल अछि आओर बिना दहीके भोज पूरा नहि छै